Mba'éichapa temimbo'ekuéra ambo'esyry pokõihámegua? Che, Mercedes Varge romoirũta ñañemoaranduve hag̃ua ko árape. Aníkena nderesarái. Ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ko árape, jaikuaáta avakuéra ñemboheko. Upeva'erã ñane mbo'epy oñepyrũta hína ñe'ẽndýgui, jahecháta avei hyepy pe teroja ohekome'ẽva. Mba'éichapa ikatu ñamboheko umi avakuéra? Jahupytýta ko'ã mba'e opa vove ñane rembiapo ñande jaikuaa va'erã omomba'eguasu ava kuéra ñemboheko. Ohecha kuaa ava kuéra ñemboheko. Oikuaa ava kuéra ñemboheko. Ápe oĩ ñane irũ, peẽ peikuaama voi chupe. Avei oĩ hína hymba jagua'i. He'i péicha hikuái, Nde, oiméne Colí oreko tungusu. Oñehe'ỹi voi hína Colí jahecha ápe. Ñe'ẽndy jaikuaátava. Jaguerekóta jaikuaa hag̃ua ko'ã ñe'ẽndy ñamoñe'ẽta. Tungusu ñemombia. Dani ojepy'apyet. Te ijagua rehe. Oñehe'ỹi mante rei, ha omyangekói chupe. Hasẽ voi ijagua'i, hemoĩeterei chupe hete. He'i isýpe ohotaha veterináriape, oporandu mba'épa ikatu omoĩ térã ho'uka chupe opa hag̃ua tungusu. Oguata ohóvo ohendu sapy'a mbarakajarasẽ ohasávo peteĩ korapy rupi. Avakuéra hekovaíva omombo upépe yty ha oiko chugui tenda, ky'a ha javorái. Oikéma katu Dani ytýpe ha ohecha Mbohapy mbarakaja'i peteĩ sapatu ryrykuépe, hekovesẽ ramoite. Ndojehesape'ái hikuái. Hasẽ joa, iro'y. Dani ohupi ha oraha veterináriape. Og̃uahẽ upépe ha omomaitei chupe karai Céspedes. Nde, upévapa regueru chéve hína. Ajuhu ko'ag̃aite ytypýpe, ombohovái Dani. Héẽ, péicha ningo oĩ avakuéra ohejáva mymba Upérupi, amongarúta ha amoĩta Facebook-pe oĩ va'erã oipotáva. Ñamoñe'ẽmba rire jaikuaamíta ko'ã ñe'ẽ ojeporu va'ekue ko jehaípe. Ndojehesape'ái, upéva hína ne'íraiti omaña hikuái ojehesape'a. He'ise hína remañávo. Ág̃a ndojehesape'ái, upéva ne'ĩraiti omaña hikuái. Ojepy'apyete. Péva hína pe omyangekóiva chupe. Omyangekói hína ojepy'apy upévare. Oñehe'ỹi mante rei he'i. Pépe ohechaukavoi hína Mba'épa ojapo pe kuña? Oñehe'ỹi he'i. Péva hína pe oñehe'ỹi he'ise hína péicha ojejapóramo. Ko'ápe jahecha peteĩ óga oguerekoha peteĩ korapy. Péva ndaha'éi hína pe óga ryepýpe. Okápe hína upéva. Ápe katu jahecha javorái. Péva hína jai avei oje'e chupe, ijavoraipaite upépe he'i. Yty. Ápe oĩ hetaiterei yty. Mba'e oiko ko ógare? Jahechami. Ojeheja. Mavave ndoikói upépe, upévare ivaipaite hína. Oheja. Ko'ã mba'e Ko'ã ñe'ẽ ñande jaipuru kuri ñamoñe'ẽvo pe ohasava'ekue Dani ohokuévo veterináriape. Jahecháta teroja ohekome'ẽva. Teroja ohekome'ẽva hína pe omombe'úva mba'éichapa oñe'ẽĩ. Ápe jahecha. Peteĩ jagua itarovaite hína. Ajépa, jagua tarova. Tarova hína pe ohekome'ẽva jaguápe. Hory. Itarováramo ovy'aiterei, upévare hory. Avei ipara jahecha marrõ ha morotĩ. Péva hína jagua, tarova, hory, para. Ambue ta'angápe jahecha hína peteĩ javorái, jahecha peteĩ korapy, upévare he'i iky'aha, ky'a, javorái. Ojoliapaite hína upéva he'ise, mba'asy no'õ ivaiha hína upéva. Ha peteĩ karai arandu, marangatu. Py'a porã. Teroja ohekome'ẽva. Teroja, moõgui ou hína pe ñe'ẽ. Tero, téra. Pe omombe'úva mávapa. Oja va'erã teróre. Ha pe ojáva teróre omombe'u hína mba'eichagua. Upévare jaguereko. Jagua tarova, korapy. Ky'a. Karai arandu oho va'erã katuete peteĩ tero ykére. Péva hína teroja oheko me'ẽva. Ko'ápe jaguereko mba'épa hína pe teroja mba'éva nde remoñe'ẽta ha rehecháta hína pe tembiecharã, karai karape, kavaju piru, ita morotĩ. Ava ikatu oñemboheko avei umi teroja ndive. Upeva'erã ñambohováita porandu, Oĩ porãpa Dani ojapóva mba'ére? Remoñe'ẽ jeýta pe jehai oĩva oñepyrũ vove ko tembiapo, ha upépe rehecháta hína ha repensáta oĩ porãpa pe Dani ojapo va'ekue. ha mba'érepa nde ere oĩ porãha pe ojapo vaekue. Ambue porandu katu he'i nde piko rejapo vaerã pe Dani ojapóva. Eñemongetami ne irũnguéra ndive ha upe rire eréta nde ndépa rejapo vaerã pe Dani ojapo vaekue. Ha'e ojuhu kuri mbarakaja'i ha ogueraha ikatu hag̃uáicha oipohãno ha upe rire he'i pe veterinário omoĩtaha Facebookpe, oĩ porãpa upéva, ndépa mba'e oiméne rejapóta hína. Haipahápe, karai Céspedes piko ipy'a porã ajeve oipytyvõ Danipe. Nde upéva repensa porãta ha. Emombe'umíta pe ne remiandu. Ñamboheko ramo ko'ã va'ava ikatu jaipuru teroja. Ko'ápe jahecháta Dani ha karai Céspedes mba'éichapa oñemboheko hína pe hekove. Ikatu mba'e porã ha ikatu mba'e vai avei. Mba'e porã oĩ ramo, oĩ jerovia, arandu, marangatu, ñe'ẽrendu, kyre'ỹ, py'aguapy. Ha umi tekove imba'e vaíva oguereko hína ate'ỹ, pokarẽ, mba'e pota, otĩ'ỹ, py'aro, saitĩ. Pe. Mba'e he'isesaite umi ndopytáiva voi, ndaha'éiva ku ojesosegáva jey. Umi saite hína ojepuru ikatu hag̃uáicha ñamombe'u umi ojaporeireívante umi mba'e. Jahecháta ñane rembiapo ha ko'ág̃a ndeháma remba'apóta. Jaiporavo teroja ohekome'ẽva. Ápe jahecha jey ñande rymba jagua'i ha jahecháta ikyra, iñarandu, marrõ. Teroja ohekome'ẽva, kyra, arandu, marrõ. Márrõ, upeichaite. Ambue ta'anga jaguereko peteĩ korapy. Akãhatã, ky'a, yvate. Mba'éicha kuri pe korapy? Ky'a oĩ porãiterei. Ñane mbarakaja'i oĩma hína ko'ápe. Mba'épa he'i hína? Ate'ỹ, tyre'ỹ, ro'ysã. Nde reikuaáiramo mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ, e guerekova'erã nde ñe'ẽ ryru ha reheka he'iséva ko'ã mba'e. Ate'ỹ. Mbarakaja'i, nahániri. Tyre'ỹ, ndaisýi ha ndaitúvai. Ojuhu kuri chupe pe javoráipe. Ha ro'ysã ndaha'éi. Ha amombe'úma ndéve. Upeichaite, tyre'ỹ hína. Jaiporavo orekóva ava ñembohekohe. Ña Marisa opu'ã voi omba'apo hag̃ua. Dani ipy'aporã oipytyvõ mbarakajápe. Don Céspedes oheja rei mymba. Nemandu'ápa pe ñamoñe'ẽ va'ekue? Mávapa pe omombe'úva ava reko? Dani ipy'a porã oipytyvõ mbarakajápe. Jaikuaamína mba'eterojápa ñamoĩ ko'ã térare. Ápe oĩ peteĩ karia'y. Pokarẽ, py'áta rova, rechakuaa. Mávapa pe oho porãva hína ko ta'angáre? Oĩ porã, rechakuaa ha'e omba'apo hína upépe. Ápe oĩ ñane irũnguéra oñomongetajoa hikuái. Tova mokõi, Víro, Ñe'ẽrendu. Jahechami. Iñe'ẽrendu hikuái. Oñomongeta ha iñe'ẽrendu hikuái. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo. Jaikuaákuri ko árape. Ko'ãva ñe'ẽ, py'aropu, ñaña, arandu, marangatu. Ko'ãva ñe'ẽ ikatu omboheko umi ava. Upévare ikatu jaipuru ko'ãva ñe'ẽ. Ikatu jaiporu ha ikatu jaipuru. Oĩ porãnte avei erẽramo mokõicha, jaiporu térã jaipuru. Péicha iporãma ko'ápe ñane rymba jagua'i. Ohopáma chugui pe tungusu oguerekóva ha ápe oĩ ñane irũnguéra ndive. Emoñe'ẽjeýkena. ko'ãva mba'e jahechava'ekue, ikatu hag̃uáicha opyta ne apytu'ũme. Ha aníke nderesarái, nemandu'áke, ikatuha ñañemoarandu ñaimeha guive, nde rehéntema oĩ emombarete hag̃ua nde kuaapy. Jajoecha peve